Dass en vum Stil hier, vun der Linieféierung ass deen Auto, dat ass alles, vun de Proportiounen ass deen Auto perfekt. An deen Design, dee se deemools gemaach hunn, do gëtt et näischt Vergläichbares fir mech. Et huet een déi Réckspigelen, et huet een déi Heckfloss, déi bis an d'Onendlechkeet hannergeet. Dat ass eng genial Form. Et ass einfach e schéinen Auto. Soe mer esou, ech hunn iergendwann decidéiert, dass ech mer esou en Auto géing zouleeën. An da fänkt een un ze sichen um Internet, vläicht a Zäitschrëften. An ech war dann och verschidden Autoen an Holland kucken. Deen Auto hei, dee kënnt ursprénglech aus Kalifornien. An dee war an Holland importéiert ginn. An et sinn eben zwee Leit, déi haten den Auto scho kaf an dowéinst huet keen den Auto restauréiert. An ech war deem du kucken an ech war zimlech direkt decidéiert fir deen Auto ze kafen an jo, dofir hunn ech den Auto elo. Volvo huet an de fofzeger Joeren decidéiert, si bréichten e Coupé an de Bouf vum Chefdesigner vu Volvo war Schëffsdesigner an deen huet deen Auto gezeechent an d'Firma FUA an Italien huet deen éischte Prototyp gebaut. An ouni dass de Chef vun der Firma eppes dervu wousst, haten si wéi gesot dee Prototyp gebaut an iergendwann hu se dem Chef dat presentéiert an dee war dunn och der Meenung, dass dat misst gebaut ginn an dunn ass dat dunn an Produktioun gaangen. Als 16 järege Bouf hat ech als éischten Auto e VW Käfer. Meng Elteren hat ech breet geklappt fir dass mer deen Auto kafen an deen ass dunn opgeriicht ginn. An iwwer d'Joeren sinn ëmmer Autoen derbäi komm, sinn a verschidden Autoe gaangen, mee d'Passioun ass awer ëmmer derbäi bliwwen. Dat heescht d'Restauratioun vun Autoen ass en Deel vun der Passioun, fuere mat den Autoen ass Passioun. An wéi ass da gaangen? 2019 hunn ech dunn deen Auto do kaf. Ech hunn e komplett restauréiert, dat heescht war alles vun een, Motor, Boîte, Suspensioun, Alles Karosserie, alles blank geschlaff an no circa eppes iwwert engem Joer war den Auto du fäerdeg a säitdeem fuere mer dermat. D'Lëtzebuerger Oldtimer Federatioun, eis Membere si Clibb vun Oldtimerfuerer zu Lëtzebuerg a mir engagéieren eis, dass déi Leit och an Zukunft nach ëmmer d'Recht hunn, op der Strooss ze fueren, ouni Aschränkung, quitte dass et en Oldtimer ass. Dat heescht, mir maache Lobbyaarbecht, mir ginn och Fraise bei de Ministère, fir verschidden Diskussiounen ze féieren, fir, wéi gesot, eist Recht ze behalen, ëmmer nach dierfen op der Strooss ze fueren. Ech si Fahrzeugtechnikingenieur an ech hunn e Job, deen zimlech bürolasteg ass, zumindest de gréissten Deel vun der Zäit. Mä ech soen, déi eng hunn an hirer Fräizäit en Hobby, déi eng gi lafen, déi aner gi Vëlo fueren. Mä ech restauréieren en Auto an dat ass eeben mäin Hobby an dat ass och, dat ass immens entspanend, fir op aner Gedanken ze kommen an dofir maan ech dat. Ech sinn Dan Medinger, Ech si Maschinnebauingenieur, ech hu Fahrzeugtechnik studéiert, ech si President vun der Lëtzebuerger Oldtimer Federatioun an ech fueren e Volvo 1800 S vun 1969.